Merdan. Sen awtorski bir döreden aýdymyň bar. Şony häzirki döwürde aýdyp duran aýdymçylarymyzyň biri, zenan bagşylarymyzyň biri aýtdy. Olam halk tarapyndan gowy gollandy. Şo ýagdaýlar bolandan soň sende nähili duýgular başdan geçdi? Şol aýdym barada, şoň aýdanlygy barada näme aýdyp biljek? Aý, aýdyp biljek zadym. Näleýin ba? Menä aýtsalar begenýän. Dost aýdym ýaşasa gowy. Sebäbi näme üçin beýle gürleýän? Men öz pikirim. Kim şol aýdym birinji ýerine ýetirýär? Şol şondan gowy edip aýtsalaram Sarona bolanok şo. Men öz pikirim şo. Gowy edip aýdaýsynlar şony. Indi şu günlerde sungatyň içinde, sungat işgärlerimiziň, aýdymçylarymyzyň içinde ol sorap aýdypdyr, bul soraman aýdypdyr, soramaly ekeni, hawa, eýesi dirikä sorasaň gowy bolýar, düşýäňmi, şon ýaly gürrüňler gidýär däri. Senden Şol zenan bagşymyz soradymy? Aý edil ol aýdyma sorap aýtmady. Ýöne soramadymy? Aýdym soralyp aýtsa gowda ha. Edil öýkelär ýaly üýtgeşik zadam ýok. Aslynda seredeňde bolýar. Ýöne moda da bolup barýarlar. Ýok. Galdyrypda şol aýdymy. Ýo, de sende-de gowy diňlendi dos, ýöne oňam öz diňleýjileri barda şol aýdymy gowy golladylar. Ýöne sen şol zenan bagşymyzdan öýkelimi? Ýok, ýok. Öýkelde. Düşünişdiňiz ha? Ýo, gül ýaly. Öýkelde. Şo aýdymyň başy nämedi dos? Heňimi? Ha, heňi. Neme diýip basýa? Gowy adam gaýgy eder. Akylly adam pikir eder. Şeýle. Ýöne owadan aýdym. Hawa. Şu täzelikde bir aýdym döretdiň Merdan. Alladan gork diýip. Onam tüweleme halkymy gowy gollady. Gowam şuwagt diňlenýär. Ýöne täze çykdyda entek bir gowy ýaýrap ýetişýän däldir bärä häzir gowy ýaýrasa hit bolmagy mumkin. Şol aýdym seň öz awtorsk aýdymyňmy? Ýok. Aslynda bul aýdymy Ýunus dostdan soradym men. Nebit dagly öz aýdymçy deň duşumyz. Bul oglanam sag bolsun sözüm ýykman berdi. Hmm. Owa. Asly düýe bu Azerbaýjan aýdym. Aýdymy gurladyňyzmy? Ýok. Näme gülýäň? Men awtorskidir öýdüp ýörne. Ýok, ýok. Ogurlyk bolana ada. Näme? Aýdym dol ýagdaýda çykýar nesip bolsa. Şonda aşakda ýazylýar. Cover, covermy, covermy? Ha, cover i O, eýesiniň ady. adam bellenýär, hökman bellenýär. Bolýa. Merdan. Sen durmuşyňda ýadyňdan çykmajak agyr ýatlamaň barmy? Eger kimin dost öz agyr ýatlamasy öz içinde galsa bolsa. Şoň üçin şo sorag bermesen aýda. Merdan. Sen gumla ha? Owo. Çalyşdandyňmy sen? Owo, owo, Çalyşdan. Doglan ýerim hem şo taý, önüp ösen ýerim hem şo taý. Gumuňam etegi därow, ho içi-dä bilýäňmi? Owo. Şondan şu taý Aşgabada gelip, dost, ýyldyz bolaýdyňmy? Yok yok yıllı da de. Ha sen özüňe yıllı diýen yok. Yok yok. Näme diýen onda? Men özüm diýen boldy. Bolýa. Şol şu taýdan şu taý gelip bir halka tanalaryn diýip heý pikiriňde barmy? Tanalan diýmek bir tanalmak bir arzuwyňda barmy? Hawa. Şony edip bildim diýip özüňe özüňi makullaýaňmy? Edip bildim diýýäňmi şu wagt? Makullaýan. Ha entek edeňok. Indi öňümizde hä üstünlikler. Äý, kysmatda. Bolýar. Merdan. Iň soňky soragymy arassa howada bir obany synlap duran ýerimizde berjek saňa. Senem şo taýda jogap beräý. Dost sen özüňe sorag berýän bam aslynda durmuşda. Hawa hakyky durmuşda gezip ýören ýerimizde nä adamlar sorag berýärä. Meselem. Sen şu öz ýoluňy nähili saýladyň? Öz ýolummy? Hawa. Öz ýolumy. Hit aýdymlar dik gidýär-dä seňki. Dogry dämi? Hawa. Näme üçin hit aýdymlar? Hit aýdymlar aslynda ol akkaunt bara bul sorag jogap akkaunt diýip açylmady aslynda. Başda. Açamyzda diňe ezber bagşylarymyzdan gelýän hitler şu taýda hit bolsun diýip şey, açdyk. Şeýle senem özüň arada gürrüň ber. Ona geçýäsmi? Ýör. Merdanjan, tüýs ylaýygyna düşdi-de, ýagşamana başlady. Indi seret, şu taý obaçylykda, uly meýdan, obaçylyk. Şu wagtda-la seredeňde, näme görýäň, näme duýýaň? Aý, indi şu taýda bagşydan aýdym aýtmaly ýerim kälýär meniň. Ha, bagşyny joşdurýan howa diýjek bolýaň-da? Howa hem oba. Tüweleme. Onda biziň şertimiz iň soňky sorag. Meýdana seredýäň, ylhamlanýaň, bir kuplet awtorski aýdym döredip hiňlenip bermeli. Oho. Onda bäş on garaşarlar. Ýagşy diňsin. Bolýar. Oňa çenli senem pikirlen. Oňa çenli pikirlenäýin. Bolýar. Baý.